Esi mukomana. Muri right. Tokubatsira nei nyaya yakomana? Tisu tataura nemi pafoni. Ndava kuquick clean solutions. Ah.
Ndimi quick clean solutions imi? Eh. Ndimwe zakaita semi? Eh. Ndingeta business netwana twakadai so imi. ndoda vakuru venyu ndo vandoita navo business i can't talk business with these small young ones no ha can't operate like that quick clean solutions saka mahombo izvi ndure dzakaita semi eh, mdara hmm, hmm. ndisu watozuzu isu tineze

zviriko zvose izvo zvamakanyora apa eh. eh, degreesa methylated spirit dish washing liquid pine gel fabric softener mechanical hand cleaner toilet bowel cleaner dio blocks thick bleach Car wash and works. Ha! Vakomana, muri kuona kuti zvinhu zvindikauya ndozviona zviri kwerezvi? Eh. Ini handadi kushora ini ndikati ndumure dzakadai so dzinga ndingaita business nendumure dzakadai. Ini chakundivhiringidza vakomana kana. Ndiri kuti handichazivi kuti gara makati munowanika papi kwemene. Pashop number 4. Kona South Avenue. Eni angwasi. Alright, Matinimi shop number 4. Eh. Corner South Avenue eh. and Angwa Street. Eh. Ndoo zvataurwa newe handiti? Mamtare. Mm. Ndikuuya mangwana kuseni seni sende ndasvika negarisi rangu wakomana. Handiti? Unoti wana takabeka tiripo.
Oh, mune makabeka muripo ndichisvika. Right, mkomana, yondo wakati time kuru. Order rangu sezvezvi zvatakanyora zvanditi eh. motonounganidza inini ndinenge ndichimhanya handiti ka eh. eh, mounganidza order rangu paside ndosvika ndocollecta ndichienda right saka toti kana ndida kutenga ma one one eh, ndokwanisa kuzviwana here eh. ho oh, sandokwanisa kutenga zvinhu zvose zvima one one eh. zvakaita sana petroleum jelly degreaser metulated spirit dishwashing liquid, pine gel, fabric softener, mechanical hand cleaner, toilet bowl cleaner, dio blocks, thick bleach, car wash and wax. Ma one one zvowanika. Eh. Ah, all right. Saka hapa tini ndikuda in bulk. Mangwana kuseni ndichauya nemota yangu moto nditi ndotora order rangu hai saka phone number manje hadziwaniki here ndogona kuoma advertise rake kana takufamba uko ndikatokubatsirai eh, business renyu rikafamba eh, ndo vanhu vatiri kuda vakaita semwe vadiki so tichikurudzira vana vakaita semwe kuti business rimberi richifamba handiti eh. saka imwe chakuda kuti mutisire phone number oh. mm, mukatisira phone number ndoti kukwanisa kuti kunge tichitaura nemi plus vamwewo ndichipoa ndine mashamwari akawanda ane business man Eh, ndina business akawanda eh, soon I'll be a billionaire then ndadova billionaire manje manje eh, saka ende ichishanda nenguva nhasi mawashamwari dzangu eh, dzinobva kupi kumati quick clean solutions eh. alright alright eh? pani kakechiheti aka kanoita basa rikati kane usimbi aka ah,
kanoshanda eh. ah, vanotoenda mberi wako vana

Saka vanhu vakatouya vanoona muripo eh. gwazi redzidziso munoona takabeka tiripo ah, uda kuita president here unobeka koma iwe unobeka koma kukwikiklinisa michenzi kenyuku aorit ah, number ndavanadzo toona navakomana maita basa eh, chitakurai zvibhuku zvenyu nemafoni enyu mangwana kuseni seni tinenge tiri tose handiti eh. haa magona vakomana quick clean solutions ndokuti utsananaka eh? aiwa ndokuti utsanana panochenewa ndo patiri handiti eh. handisi munhu wetsvina tsvina ini